Pennod 3. Trwm yw'r plwm, a thrwm yw'r cerrig, trwm yw calon pob dyn unig. Trymaf beth tan hael a lleiad, tan yn iach lle byddo cariad. Hen bennill. Aeth Davies hebio. Ac roedd Dave Wynt y gaeaf yn ddiosg y coed oedd ychydig dal gweddill. A rhew yn dosweddiau oerion yn cloi ar afonydd mân mewn iâ ac yn gyrru iasau o furdod trwy gymylau anian. Roedd pawb trwy'r fro Ac roedd Dave Wynt y gaeaf yn ddiosg y coed oedd ychydig dal gweddill. Ac roedd tynged ei hwsmon llafurus a ffyddlawn Yn peri galar i'r holl gymdogion gwledig, a dyfnheid y galar hwnnw fel y dynasai y dydd iddo ef a'i dylwyth orfod troi eu cefnau ar y Tŷ Gwyn. Roedd gan William Hughes frawd yn gweithio o gylch un o dociau Tynllefiant, Ysgrifennodd lythyr at y brawd hwnnw i'w hysbysu o'i drollodion gan gesio ganddo chwilio am ryw waith iddo yntau yn y dref rhythladol honno lle mae cynifer o Gymry yn cael eu bywiolaeth, cannoedd ohonynt yn ennill clod a gollid ac yn dyfan am bobl dylanwadol, miloedd yn cael gwaith gyson ac enillgar a llawer hefyd y sy waeth yn cyffordd ag anffodion a siomedigaethau. Bu William am gyn amser heb gael atebion oddi wrth ei frawd, ond o'r diwedd fe ddaeth llythyr gydag hysbysrwydd ei fod wedi methu cael gwaith iddo ond ei fod yn gobeithio llwyddo yn fuan. Felly ebe fe, gan dy fod yn gorfod ymadael oddi yna, a chan fod gennyt dipyn o arian wrth dy gefn, gwych i ti adeili dy fod drosodd yma, byddaf yn sicr o gael rhyw fath o waith i ti cynt y derfydd dy arian. Mae Dyfrdwy William yn Gyngor ei frawd, a dechreuodd baratoi ar gyfer ymwyddo i Llynllyfiad. Yr oedd y gweinidog yn eglwys o'r hwn yr arferai William Hughes a'i delwydd addoli yn ceisio ei berswadio am pob modd i beidio myned i Loegr cyn cael sicrwydd o waith. Ond nis gallai William yn ei fyw ymwrthod â'r dybiaeth fod ffawd da yn ei aros yn Llynllyfiad. Ac wrth weled nad oedd dim yn tycio, penderfynodd y Parchedig Mister Lloyd na chyffai Huw bachgen William Hughes ddim myned gyda'i rhieni, ac efe ofynnodd megis ffafr bersonol iddo ef ei hun am iddynt adael Huw gydag ef i fod yn was iddo, gan addaw, gofalu am ei gysur a'i addysg, a rhoddi pob cynorthwy am ei cyrraedd i ddyfod ymlaen. Nid gallaf rhieni orfodol y fath gais gan fod ganddynt yr ymddiriedaeth llwyraf a newioldeb ac ardigrwydd Mister Lloyd. Y diwrnod cyn iddynt gychwyn, cynhaliwyd arwyddfa ar dodrefn ac iddo William Hughes, gwerthwyd y cyfan oddi gerdd ychydig o nwyddau diwerth ynddyn eu hunain, ond y rhai oeddynt dra gwerthfawr yng ngolwg y tywydd oherwydd rhyw bethau bychain gysylltiedig â'i hanes a ddau wely Perswyn glân gydag acidig wrth banu ac yn fasu o wneuthuriad cartref. Roedd y cyfnewid yn agor amgylch y Tŷ Gwyn a fath fel mai anhawdd fuasai ei adnabod fel yr annedd dystlys am pa un ar breswyliau y teulu dedwydd gynt, ond y rhai oeddynt yn awr ar fin ei adael heb efallai obaith ei weled byth mwy. Noson du, du gysur oedd y noson olaf a dreuliasant rhwng murau moelod yr hen dŷ, ac roedd pob un o aelodau'r teulu yn gofidio ac yn galaru dros ryw dristwch gyfrinachol nas gallai neb arall ei ganfod na'i deimlo. Am ei adegau, pan y bydd y gyfaill yn wylaf ac ogysaf yn ymddangos fel diethr dyn, am ei weithiau, dyfnder roedd o deimlad nas gall ac nis gwyw y lygad neb ei chwilio. Dergyniadau o ing dirgelaeth tu hwnt i'r gyd-ymdeimlad dynol, ei hunan y mae dyn yn dyfod i'r byd ei hunan yn ymhlyng ar gefnfor dragwyddoldeb a rhwng y dau gyfnod y mae ambell foment yn digwydd pan fydd dyn yn gorfod teimlo ei gwaethaf ei ymdrechion i'r gwrthwyneb, ei fod ar ei ben ei hun, megis neb heb neb ar y daear a all ei gysurio. Teimlai William a Margaret Hughes hynny i raddau yn awr, er fod y cymdogion yn ôl arfer Cymru a'r wlad yn hedio atyn i gynnig eu cydymdeimlad, eu cymorth a'u didandwch. Yr oedd y Tad Kenneth wedi bod yn adeiladu cestyll lawer yn yr awyr, wrth feddwl am gael myned i fyw i Llyn Llefiad, a dawent iddynt eu hunain, dedwyddwch, yn ysgrifadwy yn y lle mawr yr oeddynt wedi clywed cymaint am ei ryfeddodau. ond sefydlodd yr arwyddiant ar bethau y tu gwyn lawer arnynt hwythau hefyd, a gwnaeth i Mari fach gydymdeimlo mwy â gofydiai ei rhieni. Ac wyliau, a dwi eneth leiaf o'r weled ei mam yn wylo, pan werthwyd yr hen dryser derw a gafodd hi gan ei mam ei hun, a chofio fod y fam honno bellach wedi myned i'r tŷ rhag derfynedig i bob un byw. Yr oedd gofid Huw a bachgen yn fawr arno. Clywodd ef Mister Lloyd oedd ceisio perswadio ei dad i beidio myned i Llyn-llyfiad, yn dangos effeithie peryglus awyr afiach Trefaor a phlant ieuanc, a'r temtasiwn ei amgylchnent ieuenctid mewn lle fel Llyn-llyfiad, ac er fod hynny. Yn ennyn gofid ac anesmwythder mawr yn meddwl Hugh, gwnaeth iddo benderfynu yn gryfach fyth i ddilyn y rhwybr o ddyletswydd a nodid allan iddo gan y gweinidog. Gwnaeth y traddodion hyn i feddwl y bachgenyn o'r dyfu ei oedran. Roedd ef pob amser yn hogyn cach a meddylgar, ond daeth yn âr yn ddifrifol tu hwnt i'w oedran. Ond mae peryglon yn hynny ar rai amgylchiadau. Pan y gall colli hoen dy achwarigarwch ieuenctid ladd ynni a sychu pentyllell gweithgarwch. Ond hyderwn nad dyna fel y bydd gyda hanes ein harwr. Dychwelodd y cymdogion i'w cartrefleoedd y naill ar ôl y llall gan adael teulu William Hughes eu hunain yn eu hanedd didodrefn. Roedd y nos wedi mantyllu y fro. Ymddengai y lleuad hanner llawn dros gopa mynydd Brydafon ac edrychai i mewn arnynt fel i rodi ffarwél trwy gangiau a bopys sen a gysgodai at ffenestr. Torrodd Mari ar y distawrwydd gan ddywedyd, O, y pren bocs, gobeithio y caiff o chwarae teg gen bwy bynnag daw yma i fyw. Yn wir, erbyn Huw, mi geifais i lawer o bleser wrth drin a thrymio'r coed yna, yn edwedig y pren boc. Ond mae'n debyg y torrif rhywun o i lawr cyn bo hir. Paid â hidio, Huw, meddai Mari ddarchifn wrth weled deryn yn llenwi llygaid y brawd, mi fynnaf fi gael un neisiach yn yr ardd yn Lerpwl. Gall i ti gael pleser pen ddoe ti i edrych amdanon ni. Edrychodd William Hughes yn dynner at ei ferch hynaf, yr hwn oedd yn dangos y fath anwybodaeth am gyfleusterau ac arferion trigolion tlodion llynllefiad. Cawn ni ddim gardd yno, Mari Bach, ebe fe. Bydd rhaid i ni fyw mewn lle gwahanol iawn i hwn. Yr unig beth a gawn ni yno, ac sydd wedi'n gwneud yn hapus yma, fydd presenoldeb Duw. Rwyt ti'n gwybod, i fod ef yno fel yma. Ond wyt ti'n? Mari, Ydw, dad. Mae 'na bobman ar ei unwaith. Ydyw, ngennydd i, ebe'r fam wedyn, ac yna dyrchafodd ei lygaid i fyny ac yr oeddynt yn llawn daglau a dywedodd, Os na daw Duw gyda ni yno, dysged ni i fyned i rywle arall. Mam, meddai Huw, tybed nad oedd testun Mister Lloyd nos Sul yn atebiad i hynna? Nid rhoddaf i fyny ac nid lwyr a dawaf chwaith. Ydyw machgen eber tâg, os byddwn ni'n ffyddlon iddo ef, ni fydd iddo ein gadael yn unig, a dinodded. Cawn ni ddim gardd, na phoplis, na ffrêm bocs, na blodau yn Lerpwl, ond cawn weled yr arwyr a'r lleuad a'r sêr. yn tywynnu trwy'r ffenestr fel yma ac yn ein hatgoffa o'r hyn a dywedodd Mister Lloyd ar ei bregeth am oleuni disgleirio yn y Tywyllwch. Can y Beibl yno hefyd, a moddion gras o'r Urdd a diolch am imi gael fy nerthu i'ch dwyn i fyny'n blant grefyddol ac am ddyfodi Huw a'n debyg o gael arweiniad dân mor dda â Mister Lloyd. Cofia am enaid fy machgen yn cystal ac am dy gorff am dy addysg ysbrydol yn gystal ag am dy gynnydd mewn gwybodaeth daearol. Bydd i ni gydweithio llawer drosof ti, gweithio dethau drosof dy hun a throsom ninnau. Wylodd Huw yn hidl, a thorodd y plant eraill hefyd i wylo yn uchel. Roedd goleuni y lleuad yn disgyn arnynt yn awr gyda'r-daf, ac fel yn eu trochi yn eu disgleirdeb di-gwmwl, edrychasant ar ei gilydd ac yna ar y lloer gynaed, tra yr oedd y syniad naturol megys yn cyd-ennyn pob mynwes. Y cyffai y lleuad fod yn point eu harsylltiad hoff pan wedi eu gwahanu oddi wrth ei gilydd o ran lle ac amgylchiadau. Ar ôl ychydig funudau o dystrawedd, galwodd William Hughes ar lori fach yr aeloneyd i adrodd y prydydd Sam ar hugain. Ni theimlodd y teulu erioed o blaen y fath gysur oddi wrth sicrwydd duwiolfrydig y Sam a'r pryd hwnnw pan oedd lori fach yn ei hadrodd yn edrych syml a'i llais yn grynedig gan deimlad. Yna aethant oll ar y gludie, ac roedd gweddi William Hughes yn hynod ddifridwys, a gaffael gar wrth orchymyn ei blant bob un dan ei henw, gyda chyfeiriadau diaddurn at eu gwahanol sefyllfaoedd a'u hangenion, yn gystal ag ef ei hunain, a'i briod i ofal am nodded y nef. Ac nid oes neb ond y sawl a fagwyd mewn teulu duwiol a ŵyr am effeithiau'r fath wasanaeth dwyfol ar y galon ieuanc. Bore drannoeth, aeth Hugh i danfon ei deulu at y llong oedd yn barod i gychwyn o'r porthladd. Ni chymerwn arnom geisio cofnodi am ddisgrifio yr ymadawiad. Roedd yn rhy gysegredig a theimladol i'w hysgrifennu wneud cyfiawnder ag ef. Ni fydd i ni ychwaith adrodd hylendiodd y fordaith ei chyn-llyfiad. Gredasant y dref fawr a daeth Owen Hughes, brawd William, i'w gyfarfod ac arweiniodd hwynt tua'r heol lle yr oedd ef yn preswylio ynddi, gan ymddangos yn falch cael ei groesawu.